Kaf süresi. Kaf süresi Mekge dinen sürelerden bolup, ol kyrk bäş aýatdan ybaratdyr. Süräniň ady ilkinji aýatdaky elepbiý harpy bolan Kaf harpyndan alnandyr. Bu sürede Allatagalanyň güýç-gudratyny we hikmetini görkezýän älemdäki käbir zatlar barada gürrüň açylýar. Bulary ýaradan Allanyň kyýamat-magşarda ynsanlary täzeden direltmäge güýjüniň ýetjekdigi beýan edilýär. Dini inkär edenlere öňki käbir milletleriň başyna gelenler ýatlanylýar. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen, Kaf, keramatly Kurana kasam bolsun, öz aralaryndan bir duýduryjynyň özlerini dogry ýola salmak üçin gelmegine geň galan kapyrlar, bu gaty geň zat, biz ölüp toprak bolanymyzdan soň täzeden direldilerismi, bu akla gaty uzak ähtimal, mümkin däl diýdiler. Biz topragyň. Olaryň bedenlerinden nämäni kemeldendigini, çüýredendigini bilýäris. Biziň ýanymyzda ähli zady goraýan kitap bardyr. Aslynda olar özlerine hak, hakykat gelende ony ýalan hasapladylar. Olar indi bikarar, aljyraňňy ýagdaýdadyrlar. Olar ýokarlaryndaky asmana seredip, biziň ony nädip gurandygymyzy, ony nädip bezändigimizi, onda hiç bir gädigiň, näsazlygyň ýokdugyny görmeýärlermi? Biz ýeri hem ýazyp goýduk. Ol ýerde deňagramlygy saklamak üçin berk uly daglar ýerleşdirdik. Ol ýerde dürli görnüşdäki ýakymly ösümlikleri bitirdik. Bulary Alla ýöneljek her bir bendäniň köňül gözüniň açylmagy we ybrat bolmagy üçin berjaý etdik. Biz asmandan bereketli suw inderdik, onuň bilen bag-bakjalary we oruljak ekinleri, şahalary bir-birine çyrmaşyp giden uzyn boýly hurma agaçlaryny ýetişdirdik. Bendelerimize rysgal bermek üçin ol suw bilen öli ýere topraga ýaşaýyş berdik. Mazardan çykyş, direliş hem şeýle bolar. Olardan öň Nuhuň kowmy, Reh ýaranlary, halky, Semut, At, Fyragun we Lutuň doganlary hem pygamberleri ýalan hasapladylar. Eýke ýaranlary halky bilen Tubba kowmy hem ýalan hasapladylar, olaryň hemmesi pygamberleri ýalan hasapladylar. Biz olara azap bermek hak boldy. Biz ölenleri täzeden direltmekde ejizlik görkezer ýaly, ilkinji ýaradyşda ýokdan bar etmekde ejizlik görkezdikmi? Ýok. Olar şonda-da bu täzeden ýaradylyş, direliş babatda ynanman şek edýärler. Kasam bolsun! Ynsany biz ýaratdyk. We nebsiniň ony nämä waswasa salýandygyny biz gowy bilýäris. Biz oňa jan ýeňse damaryndan hem ýakyndyrys. Ynsanyň sagynda we çepinde iki sany belleýji perişde oturyp, onuň edýän işlerini belleýändirler, ýazýandyrlar. Onuň, ynsanyň aýdýan ähli sözlerini hökmän ýazýan ýörite bellenilen berk gözegçi perişde bardyr. Ölüm serhoşlygy hakykat bolup gelende, soňky deminde oňa, Bu seniň öňden bäri gaçýan zadyň diýler. Soň surat tüýdügi üflener, ine, bu hem wada berlen gündür. Ol gün hem her kim ýanynda erbetligi ýazýan bir sürüji, birem gowulygy ýazýan şaýat bilen geler. Alla oňa, Sen öň mundan gaflatdyň, bes, biz seň gözüň öňünde perdäni açdyk, bes, bu gün seniň gözüň ýitidir diýer. Onuň ýanyndaky dosty, Ine, ýanymdaky taýyndyr diýer. Iki perişde hem, Ähli kejir kapyrlary, haýra böwet bolany, çäkden aşan müňküri, Allanyň ýany bilen başgany hem hudaý tutunany, hemmesini bilelikde dowzaha oklaň diýler. Kapyryň ýanyndaky ýoldaşy şeýtan, Eý Perwerdigärim! Ony men azdyrmadym, emma ol özi Hakdan daşlaşyp azaşdy diýer. Alla, Meniň ýanymda dawalaşmaň, men size öň duýduryş beripdim. Meniň ýanymda berlen söz üýtgedilmez. Men gullaryma hiç zalym däldirin diýer. Ol gün dowzaha Dolduňmy diýenimizde ol Ýok, ýene-de barmy diýer. Jennet hem takwalara ýakyn bolar, daşda bolmaz. Olara, Ine size wada berlen Jennet budur. Ol Jennet, Haka ýönelen, emirleri gorap saklan, berjaý eden, görmeseem elmydama Rahmandan, Alladan gorkan hem-de Alla ýönelen bir kalp bilen gelenlere mahsusdyr. Hany indi salamatlyk bilen oňa Jennete giriň. Bu ebedi ýaşaýşyň başlanýan günüdir diýler. Ol ýerde olara islän zatlary bardyr, bizde mundan has artygy hem bardyr. Biz öň tutmakda bulardan has güýçli bolan, şäherme-şäher gezip, gaçara deşik gözlän ençeme nesilleri heläk etdik, mundan halas boluş barmy? Takyk, munda kalby, akly bolan ýa-da şaýat bolup, üns bilen diňleýän üçin öwüt bardyr. Kasam bolsun, biz asmanlary we ýeri, bu ikisiniň arasyndaky ähli zatlary alty günde ýaratdyk. Bize hiç hilli ýadawlyk degmedi. Eý Muhammet! Sen olaryň aýdýan zatlaryna sabyr et. Günüň dogýan we ýaşýan wagtyndan öň Perwerdigäriňi hamdy-sena bilen tesbih et. Gijäniň bir çagynda seždeleriň yzyndan Ony, Allany, tesbih et. Çagyryjynyň Ysrapylyň ýakyn ýerden seslenjek, sura üflenjek gününe gulak sal. Ol gün ähli ynsanlar hakykat bolan bir sesi doly eşiderler. Bu mazardan çykyş, direliş günüdir. Takyk, biz direldýäris, öldürýäris, gaýdyp geliş bizedir. Ol gün ýer ýarylar, ynsanlar çaltlyk bilen magşar meýdanyna tarap ylgarlar. Bu magşara jemlemek bize aňsatdyr. Biz olaryň aýdýan zatlaryny örän gowy bilýäris. Emma sen olary güýç ulanyp imana getirjek zabun dälsiň, sen diňe duýduryjy ilçisiň. Bes, sen meniň duýduryşymdan gorkýanlara Kuran bilen öwüt ber.